Tɔgbe mi tsa gbe. Enutɔ. Enua le do. Mebli ba lɔ. Ok. Uh, e, teƒe ɖe mi yi sɔ mi kpɔ be woda wɔ nu na mo. Maka ko yi nɔ ɔpea wobiɔ vodu ke la wɔ dɔa. Be vodu abe la xɔ la ɖeke si be gbɔ nene. Kpɔ Ke wova le wɔ dɔa, ke wova le wɔ nua, wosɔ ɖekɛ be elã ke wowu ne vodu ke la wɔ dɔa, wogba sɔ yi vodu bu gbɔ. Wogba na ɖekɛ be elã vodu wa ke si gbe be vodu ame tɔ̃, vodu ame ene nene. Wo va biɔ se be na ɖe ee vodu koe la wɔ dɔa vɔ alo wosɔ lã nɛ vɔ elã wa pɛpɛ wogba sɔ yi vodu bu gbɔ ɖe ele teƒea? Ee. Vodua ɖewo dze xɔ̃ woa nɔnɔ eye wova kpɔ be yewo la wɔ dɔ alo du ya. Alɔ koe be woke gblɔ be vodu ɖeka wɔe ye la wɔ dɔa. Ŋke na ye ɖeke be nu ne míate se gɔmeɖeɖe ne ɖeke be nua. Yoo, megado ame netsagbe na xexea katã le wòtrɔ ya. Eee, nu yi medi be magblɔ so biabia ya ŋuti nye be, mísɔe be ne ʋeɖu le ame ɖe gbɔ zã ye ame ɖe va be yeawɔ nu ye wobia se alo woka afa alo woka nu ye ʋeɖua be wobe ʋeɖu ɖeka ɖe le awɔ dɔ ma. Yɔ be. ɖomahiã wobe vodu sa kpate ye la wɔtɔ. Ye wòbia gbɔ̃, wòbia tsaxe, wòbia koklo. Ye wokɔ enu yɔ wodzi wokɔ yi vodua gbɔ. Ye wosɔ kɔnua wɔ sɔ lã wu ne vodu sa kpate. Ye ko wokɔ gbɔ̃ ma le vodu sa kpatea gbɔ. kpɔ be vedu bubu gale aƒea me, ya tsɛ ɖuna gbɔ. Ye ko wokɔ gbɔ ma kɔ va yi ɖe vedu ma tsɛ gbɔ. Ko wowuia, ko wui ne vedu se kpete kɔa, wokɔe ko wokɔ va yi vedu atikpo gbɔ be ɖuna gbɔ. Ye wogava na ya tsɛ. Kafi trɔkɔ do goe. Alo ne vodudu nagbɔ abe woame etɔ̃ kɔa, wokɔ ŋu ma sa le vodumɔ ƒete dzi hafi wova ɖe asi le gbɔ̃a dzia, edɔ ma eme sẽna. Elabe vodusakpatɛ bia gbɔ̃a. Edze be miabia be ya ɖeka koe wɔ dɔ ya?

ne wowui nɛa, woate na eƒe agbasa me vodu yi wokpe ɖe eŋuti le xɔ ma mea, woate ŋu ana wo. Womava sɔ lã ma le fi ma ko agakɔ ayi ɖe vodu bubu gbɔ yi ke womeka nua tɔe o. Ewɔna abe woma nua kple vodua. Ta vodua wɔna dɔa vɔa mewɔnɛ le ale yi wòle be ne wòadzɔ o. Ɖewo le mewɔnɛ kura o. Ta womeva dena dzesi nu yi ke hena nu ya tututu vɛ o. Be nu yae na vodu ya mewɔ dɔ o. Mizɔ be wole dɔ nu ma wɔ ge le vodu sakpatea me vɔ me. Ye azevedu mexɔ le vɔdusakpatɛ ŋti wonya be yatse ɖuna gbɔnɔ alo ɖuna gbɔ sukoa ko vodu ela le vɔdusakpatɛ gbɔ kɔkɔ ye ma ma ma tse. Vɔ ne vɔdusakpatɛ be edɔ ya ko wokɔ na yi ɖe. yewo kple azevedu ye le awɔe alo yewo kple amaze ye le awɔea, woate wu la ne vɔdusakpatɛ woava na amaze ma elabe ya ŋutɔ be no nɛ ne wòakpe ɖe yi ŋuti ne yewoawɔ dɔ aɖe tu. Gake ame ɖewo le avɔdu ɖewo le tsi ƒo woe ya, ƒãtɔ ya le tsi tɔ ya megawu la ne kpɔ ta ko wònya be ɖuna gbɔ yi me vɔdu ya bia ko wogakɔ gbɔ akɔ yi fi ma. Enye na nu sesẽ nenye be mèɖe nu dzi ɖi oa? Ye mi kple vodoaxɔxɔ se le mia dome? Èbia wò lɔ̃a ne wɔ nua maɖatse o? Vɔ zo ka veduwoa? Nobo no wɔ nua te bɔ zo ka veduwo atsi blɔ kpo blɛ wo pete ɖe du. Wakɔ ela na wo awɔ nu ɖeka. Havie yiwo ke wò hiã be woabla kple ka woable, eye wonya be zãe woablea, woable. Ne míanɔ anaawo, wobia ɖuɖu be nàna yewo. Ya na vodu mele asiwò o, èwu lã nɛ o. Ye va wui ɖe vodu bubu dzi. Menye afalegba le asiwò ekɔ elã wu o ne wui ne kɔ na na wo maƒe. Edze be nawu lã le do gbadza dzi. Ayɔ wo alo emɔta ayɔ wo hafi awu lã ma. Ke wonya be woawoe tututu ye le nu ma wɔna. Vɔ míva léna ŋku ɖe enuɔ ɖewo ŋuti be wova wɔna ekɔnuɔ ɖewo akɔ tsaka ɖewo mí le wɔ kple susu. Amewo le wɔ kple susu be ke yi le wɔ nenema kɔa, ne yi na ŋu vodu bubu kpe ɖe enua ŋuti ya wòawɔ dɔ ao. Ne enya be vodu ame etɔ̃ ye be yeawɔ dɔa kɔa, ne gblɔ vodu ke xɔ nya gbãdza ɖo kɔa, ke koklo yi ahe ka na la adze be ne de eve alo tɔ̃ ke ekɔ ɖeka kɔ yi ne ame ma ya. Vɔ ame yi ŋutɔ ɖo asi akɔ be ye le dɔa wɔ gea, ye edze be nawɔ. Mawu la ne zokati bo he akɔ va na trɔ vodzu ŋutɔtɔ, vodzu dzɔ ŋutɔŋutɔ le xɔ me. gbeɖegbeɖe. Gake ne ʋɔtru dzɔ le nu ƒo nɔ, le woƒo nɔ le aƒea me alo ya ŋutɔ ƒoa nɔ be ne ewu lã na yi ɖe, yi mebla foviwo le agbo dzi na lã woa, ele vovo. Alo ewu gbɔ̃, ne ʋɔtru sa akpatae ye wònye be egbɔ̃ yi ke wu ne wònye gbɔ̃su, nenye be sa akpatae wòaɖu na gbɔ̃su ye to legba alo legba le asi o ye va na ʋuia megblẽ naneke o. Mate ŋu la ne zɔ ka vɔ du ava na trɔ ŋutɔŋutɔŋutɔ eɖukɔ. Nenema ye enuawo le ma ye va wɔna be nu geɖewoa womeva le alɔ ɖeka dzi o. Vɔ ame ɖewo le la wosa zɔ kawo ye wozɔ da ɖe vodua ŋutɔŋutɔ. yi nye vodzu ŋutɔŋutɔ gbɔ le xɔ me. Zoka le vodzuɔ gbɔ. Ne fɔn ɖia, ne na ha vodzuawoa, enana zoka wo. Ta ne nye be vodzu ma nya ɖe ka tɔea, ne wu la ne xɔe dze be nana zoka ke wo le gbɔ le xɔa me. Vɔ vodzu ɖewo le ya wo me lɔnɔ. Wo me lɔna gbeɖegbeɖe o. Nenema ye nye enua. Abe mate wu agbo ne zikpui fifia kɔa, Akɔe va na be zɔgazikpui ɖe le si yatse ɖuna agbo ko akɔ va nɛ o. Yata ne wowu agbo ne zikpui le xɔ me koa, ne wokɔ do goe ko mexɔ mɔnu ko va sɔna agboa da ɖe susɔea. Zikpui le gama womewuna lã akɔ ʋua ɖe edzi o. Ne le agboa wu gea, axɔe ɖe agba me alo ʋegba me alo plate me akɔ da ɖe egbɔ hafi atɔ asi ʋua dzi asɔ tɔ zikpuia ŋuti aka asi ʋua ŋuti akɔ tɔ zikpuia ŋuti Ne èɖa nua ŋkeke etɔ̃a gbe ne àklɔ agbaxɔa, edze be nàgbugbɔ tutu ƒu ma si ali lɔ ne zikpuia me ƒu ma be ʋua megaze o. Vɔ ame aɖewo le wo tɔgbe me zikpuia, womenya eŋuti o ta ko wova sɔe ɖa koa, wowu ʋu kɔ ɖe edzi. Vɔ zikpui yiwo nye aʋawɔzi, ke míeyɔna be kpukpo yibɔa, ya ya wowuna ʋu kɔ ɖe edzi elabe aʋawɔziwo wònye. Ablɔzi mamizi, abaxezi, womewuna lã kɔ ʋu kɔ ɖe edzi o. Ɖeko woato asi akɔ tɔ eŋuti tɛtɛtɛtɛtɛ. Ne ŋkeke ŋkekea ɖe woaklɔ agba koa, teƒe vivi ma be tea wotrɔ tutu ne keke ade asi ali lɔ me be eŋu meganɔ eŋuti o. Ta ne ablɔzi le ye le eŋu kɔ ɖe edzia eva hena afɔku da ɖe aƒeme na ame. nenemae ŋutse menye le tɔnyewo kple mía tɔgbuiwo gbɔ. Enye nu yi ke menya le nene ƒe nu ma ŋuti. Akpe. Tɔgbe ame yi tsɛ le asigbe ka leke mìle gblɔ tɔgbe zikpui be nya efia. Eye míva doe dzesi be be tɔgbe zikpuia ame ɖewo wuna akpo nɛ. Ame ɖewo wuna egbɔsɔsɔtata nɛ. Míabiɔ se bena ɖe alɔkedi be nɔnɔ. Tɔgbe zikpuia xɔna ele ame eve wo kekeŋ alo ame aɖewo le wɔe ɖe wo teƒe ame aɖewo mele wɔe ɖe wo dzi nyuie o. Ee, nu yi magblɔ nye be mía tɔgbe ɖewo lea, wo ŋutɔ wosa zikpui, zoka ƒe zikpui. Ale yi wosae le ɣe ma ɣi la, wowu gbɔ kple agbo ne zikpui ma. ta ye ko wowɔ nɛ so gbe ɖe gbe kaka va de asi na egbe. Ese nya me ɖa ɖe. Gake zikpui yi ke nye zikpui dzɔ le aƒea, womewuna gbɔ̃ ne zikpui o. Ne wole zikpui nu wɔ ge abe etsɔ Alo yɔɔ ɖe agbea, ŋkeke etɔ̃ kafi ŋkeke ma neɖoa, wowuna gbɔ̃ le zikpuiƒea me alo ƒomeƒea me tsɔ ɖa nu ne ŋɔli wo aƒe doa. Hafi ne zikpuia ƒe ŋkekea va ɖo le ŋkeke etɔ̃a gbea alo le eƒe nufɔke gbea ye wowuna gbo ne zikpuia ŋutɔ. Ye ta blematɔwo no ƒe zikpui la, wowɔ kpo anyi ko wokɔ wɔ nu ma sa egbe simiti va le ta. Ekpo ma akpɔ be woɖena do globui globui globui woame etɔ̃ eɖewo ame ɖewo woame ene elabe zia ɖewoa wonye afɔ atɔ̃e ezia ɖewoa wonye afɔ etɔ̃. eɖe wo nya fɔ nɛ ta wo edovi mɔwo ke le fuma ye mɔ wo kɔ na ha ɖo zikpuia ŋtɔntɔntɔ kura mele bo no kɔ ha ɖe edzi o mm ne wo ɖo teƒe ɖe ye wo bia ha bo no na no kɔ ha Zikpuitɔ aɖewo la nɔ aha ɖe nume. Amu ɖe nu me woanɔ fio fio fio nenema wowɔnɛ ma ye ta ne wowu agboa ne woku agboa ami yi ke nɔna e agboa me dɔgbo ŋutia ye wofɔna hena ɖe zikpuia dzi. Womekana nuɖuɖu da ɖe zikpuia dzi o. Ne woaka nuɖuɖu da ɖe zikpui ɖe dzi kura ke nye ablɔ zi kura la, nu ma woɖea mele be ata dzi nenɔ o. Ye ta ne wowu lã eye wonana zikpuia, woɖana eya ɖe vovo kafi eyi ke amewo yi wova teƒea woaɖua, ye wodena eh, edze kple ata dzie, wotona gbefufu. Gake zikpuia ŋutɔa, ne woaɖa nu woato fufu ne zikpui ete fufu ko wotona ne zikpui ye wònye na ɖe si ke edze ko ye nɔna me. Atadzi menɔnɔ. Atadzi manɔme vɔ no ɖe le la ɖama ne la fie haa koa woɖena vɔ teƒe ɖewo le woɖena ke ee eh, edze ke manɔme o. Vɔ womekɔnɛ ɖe zikpia o, wodanɛ ɖe zikpia me kpo dzi le anyigba ne ŋɔliwo ye wova sɔna ɖuna. Nenema nua le ma. Gake ame ɖewo me zikpia womenya ŋuti o. Ta ne wò tsɛ ɖewo ke nya kɔa, ye koe awɔ. Ye awɔ be zikpia wova le ame dome gblẽ akpe.